Afi sa zi doe be bu na gbetɔ. Dadi li wò be ɖe ma dze ye ɖo afɔe. Dzodzegbe, Dzo aɖe dze gbe ŋutɔŋutɔ.
Ta le Lunch 2025 ƒe azã le Mawu, evi la, kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Azã le!
Evalove TV, Sinabi TV, mía eva do ɖe Oxabu Agri College me ya mía le, yi ke egba wana tɔxi aɖe yi ke edzi yim le afi ya gba, eh, yi ke medzidzi goa mi gegege ɖe afi ma ahe wɔna sia nya akɔ vɛ na mi le egba ƒe ŋkeke me. Nu yi ke edzi nɔ ge koe nye Grand Launch of Hogbetsotso Festival 2025 enye wɔna tɔxi aɖe yi ke edzi nɔ ge le egba ƒe ŋkekea me yi ke mía afi ya nɔ ge akpɔ numɔ katã teƒe. kple susu be wɔnawo nye anu yi ke adze fia to, adze ga to. Ne nèkpɔ megbenya afia, enye wɔna tɔxɛ aɖe yi ke edzi ŋgɔ ne nèkpɔ. Afia nàkpɔ be eh, ame vovovowoe nye ame yiwo ke kpekpe ya me nɔ ge. Ne nèkpɔ Eric Opoku, eh, Minister of Agriculture, ele afia yi ke Regional Minister yi ke nye Volta Regional Minister ele afia yi ke ewɔna ya teƒe kpɔ, kpɔ ge. Ne míva Ketu North-a, ame yi ke koe nye woƒe MP yi ke nye Eric Edem Agbana. Ye hã le afia yi ke nya woawoe nye ame yiwo ke xɔ wɔna ya ɖe atata yi ke eh, le egba ƒe ŋkekea me. Woawoe lé nu ya ɖe te kple susu be woawo ahe wɔna ya le afi ya le egba ƒe ŋkekea me. Ta kplɔ Everlove TV ɖo, nenema ke nye Sinabi TV ɖo le Facebook, nena yi ɖe YouTube ne míakpɔ ge le afi ma. Dze agbana subscribe to the channel on YouTube. Mawu neyra mia fia.

Tɔgbuiwo, mamawo menye ba na mi. Enye dzidzɔ gã aɖe nam be wonam mɔkpɔkpɔ ya be mava ɖe míaƒe zimenɔla ne azã ɖuɖu ya akɔ fia. Ezia edze na ame ɖe sia ɖe. Nye hã nye ŋutɔ ne mekpɔe mano eme kaa. Ke mía katã míete ŋu tsi ezia me nɔnɔ go o. Ta di be míatsi ame ɖeka yi ke wɔna ya nanɔ atata na mea. Ne metse ŋku ŋua, Mía ŋutɔ mía fofo, mía tɔgbi yi ke efia nu le suku kɔkɔ, ede suku kɔkɔ efia nu le teƒeteƒewo. Fifi le afia emenuƒomea, enya woƒe nu sukua woƒe Assistant Headmaster Academics. Míaƒe zimenɔla ya esrɔ̃ kple eviwo le esi. E, efiawo hã menya eƒe blaeve ƒe nya o, ewu ta miaƒe zimenɔla menya ame vi wònye o. Eganye dzodzeƒe nyuitɔ ƒe efia, eganye dzodzeƒe nyuitɔ katã ƒe traditional chief-a ye nye woƒe president, area council chief president. Le mɔnukpɔkpɔ magblẽmagblẽ mea, tɔgbuiwo mina mɔnukpɔkpɔ ya be maɖe miaƒe zimenɔla. Mía ŋutɔ mía tɔgbi, mía fofo, ame aɖewo tɔ tɔɖia, tɔgbi dadzi de fiv. Maraku mía kplɔ tɔgbi va da ɖe eƒe zikpuia me.
Ƒea míeɖunɛ abe ale míenya ene. Ke hafi míaɖuia, enyo eye wòle eteƒe be míaɖo gɔme anyi. Ke ƒea me tɔa, eya kpɔm mílea, eye susu aɖe hã ele eme ta wotsia woxaʋu afii, míaƒe Agricultural College-a me be wɔna ya nayi edzi. Eya ta míekpɔm le afia egbea ɖo. Abe alea amea ɖezimenɔla gblɔe na ezia ɖeka ko nye, eta me ɖeka koe ate ŋu ano edzi. Togbɔ be mía amewo katã le afia, míedze anɛ hã. Ame ɖeka koe ate ŋu anɔ edzi. Eya ta nenye be wode bubu gã ya nunye be enyee nye ame ka anɔ zia, zia me be nu sia nu nate ŋu ayi edzia, nenye wòe ɖe hã agbea? Ne wòe hã agbea hã. Eya ta. Melɔ eye mexɔe alɔ ve be manɔ zi me eye menya be tɔgbui yi ge awu so eƒe dada ele ŋunye. Tɔgbui ze wu le ŋunye afi ya kɔ. Tɔgbui kɔ ɖɔ kple yeɖo kɔ. O menya be nusianu edze fia to dze gate wo xowo te akpe na mi. Eƒe nyigba dzi xexea me katã godoa eƒe vie koti via vɛ. Ale be nye gblɔ mele na mia tɔgbuiwo me nyi ba ale be. Mía tɔgbiga, ame yi ke woyɔna be Kundo, míese ŋkɔ kpɔ. Kundo nye ame vevi aɖe na ʋe dukɔ, elabe ewɔna kalẽ, ewɔna nuteƒe. Ale be Kundo gbee gbe ke tɔgbiawo dre alo wodre ne yevuawoa, Kundo neyi ŋu keke bu ne ŋua megbɔna. Ale be eva dzɔ be yevuwo nadze agbagba to mɔ ɖe sia ɖe dzi akplɔ Kundo adzoe. Míenye nyae kple eme le be kundoe miese kundo ŋkɔtɔ. Ale be kundo eyi me ke wokplɔe dzoea, amewo va nɔ dada kom le aƒe me. Ale be yewo gblɔ na wo be ye via me, medzo ko agbɔgbɔ ge. Ke ne egbea no va ne yewo le gbe ɖe yewo tso ɖe edzi. Ale be dada to ha. Wobe kundo yi yevua de eme gbɔ hee. Dada be miva mi tso gbe ɖe edzi. Kuŋdɔ yi yevuwo deme gbɔwé mitso gba ɖe dzi wo bi ava fia gaga ya va lo ho ayi na va wɔ ke ali na ri la wo ba ava fia gaga ya va lo ho ayi na va wɔ ke mi nya so mi nya so mi nya so mi nya va mi nya va mi kuŋdɔ yi yevuwo deme gbɔwé mitso gba ɖe dzi. Mia mawu ga sogbo li sa, sa dɔ ŋli asi, sa dɔ ŋli afɔ. Xa adzi nɔ ŋkɔ tsɔ dro aƒi adzi mayɔe be dada o. Vi vevi eve, xexeame kple agbenɔnɔ siwo Mawu gã la dzi la zu ŋugbegblẽwo sɔŋ. Xexeame le kpotɔ lém, ke agbenɔnɔ ya le aɖaʋa dzem. Vi siwo dzi le atsyɔ̃ gãwo me la Zu ŋa nɔ vɔ keŋ. Le gɔmedzedzea me la, aʋetsu damawo kple gbegbe nyuiwo, togbɛwo kple togbɛ kawo, tɔʋuwo kple tsi tsatsiwo kple nyuie geɖe woe nye atsyɔ̃ na xexeame. Ke egbea la, gbetɔ gblẽ esiawo katã. Gbetɔ tso atsi gã dama siwo nana tsi nyuie dzana la le avawo me vɔ xoxo. Ke woƒe keke keake hã wogaho le woƒe agɔnu ke. Tɔsisi siwo nye agbegbɔnuwo la zu aɖukpowo elabena gbetɔ lɔ gbeɖuɖɔ de dɔme na wo. Ya si gbɔ miele hã la. kple keŋkeŋ aʋaɔ vivivo kple aʋaɔ nuvɔ̃ɖiɔ zazã wɔe be míaƒe dzidɔdzidɔ xɔ abi eye míaƒe ŋɔtiwo ya ŋɔ fi xoxo. Hum, esia tae mele fafam ɖo. Dzo dze gbe. Ao, dzo aɖe dze gbe loo! Ŋukakpekpe nye esi helé zi ɖe nu alea! Esi mele taɖa me bibim oa, esɔ fi miegafɔ afɔtia kɔ ɖe edzi enye esi. O ŋublanuinya ku eve maɖo amaɖo vi ƒe ko vɔ gaɖo ga hã ƒe ko wo be ewo tsi la metsi ako eye zɔ eve hã megble aha o ne ɖe gble la ɖe anyui gake ŋdo kpo dzɔdzɔme ya be nu eve le esi he gble e agbenɔnɔ do megble keŋ eya ma ɖe avute ku abɔ Tsɔ eƒe kuku ɖe klo le nu ƒom na eɖokui, Ẽ, agbenɔ do eme kple vava. Ŋutɔ ŋutɔ meganye atsyɔ̃ kple ameha ʋlaʋla o, ke boŋ va zu ametratra, kpete ƒe kple aŋɔ me na ŋutsuwo, nɔgbi, kpli dɔmenyanyɔnuwo va zu abolo kpli kanami, atadi kpli tomato le asigba dzi. Gbɔdɔdɔ si nye nu xɔasi la bu eƒe sixɔxɔ wu atɔtɔ tɔtɔ tso asi tɔtɔ gɔ̃ hã. Ẽ, gadze vodzo doa hɛ gbe. Kristo me mawunɔ kpli mawumuɖumawunɔ ʋɔtɔ sin gake kpao agbenɔnɔ ƒe aɖaʋa mekpɔ vɔ o. Hum! Xowu su kraka nɛ gblɔe be, Afi aɖeke menye kpo me o. Tu koe bɔbɔa nu, eye tu la, gbadagbawo tɔe, gake adzoblasuwo xɔ tu le tutɔwo si xoxo. Ke mi Miadebotɔ kple hunuawo ɖe, alɔ dɔ mie la, ɖe miemate abla ahɔgbadza aɖe vɔ̃wɔla siawo ɖa abe ale aŋlɔ ƒe awɔmefia Tɔgbi sue evelia gblɔe ene oa? Ee, amɔ yi ŋgbe. Aklasɔ yi ŋgbe. Axɔlo yi ŋgbe. Axɔlo gbeɖeɔ yi ŋgbe. Zewo hã yi ŋgbe. Anye ne nyikɔ ŋua ɖi zã ɖe eye vimanyɛnuwo wa dzoxaxa le ŋdi. Anye ne dɔƒola aƒo dɔ ya pɛɛ gake womanya ŋuzuzu gbeɖe o. Humm dɔgbɔ ʋu nui menye drɔdrɔe ƒe nyae o agbo ɖaze me ɖa anyi o eye avu ɖuƒu hã me ɖua ga o dzo dzegbe dzo aɖe dzegbe vava koklo fi ɖo koklo fi dzo ka me da ha ƒom o afi sa zi doe be bu na gbetɔ dadi li wo be ɖe ma dze ye ɖo afɔe Dzodzegbe dzɔ aɖe dze egbe ŋutɔŋutɔ. Tsi malemale zu gakpɔmɔ na ɖekadzɛ vavã. Ameɖibɔwo me womlɔna zã geɖe hafi ko gbɔgbɔwo aɖe asi wo ahana gadzobokuwo. Adomina kpa akɔta mefia amewo kua dzim o. Dɔglo dɔnɔ wò ɖe kpɔ. Ne woɖe nu la,

Mɔ fitsifiŋku zakpɔtɔ kpli ŋdɔkpɔtɔ, asitsa ƒe mawu, agbledea ƒe mawu, tɔƒodea ƒe mawu, tugbea ƒe mawu, kalea ƒe mawu, O Mawu gã, amli matsea ƒe tɔe, be wòakɔ eƒe asi aku dzidzeme ƒe dzifafe akɔ ɖe mía dzi, elabena dzo gã aɖe dze gbe na mí. Eŋlɔ la Agbo taɖoa nɔɖisi adonu akpe na mi. Akpe, akpe na ɖi, akpe na ɖi, akpe na ɖi, akpe na ɖi. Alebe medzidzi gɔa, miaxo tɔgbi kɔɖɔ. Alebe wɔ geɖe me na mi tu fe ne woxa wu. Mebie mɔ le tɔgbi gã awusu gbɔ be maxle nua ɖe yevugbe me kpie ko. E, ta medo tafa dzi, mexle geɖe yevugbe me.

For playing a a host to this very important personality within Anglo State and beyond. Yo, yo, akpe, akpe, akpe tɔgbiwo abrada enye ba. Mi kata kloe mi nye susui tae mi eƒoƒu ɖe afi ya ɖo gake ale wo nɔna le wɔnawo me ale be ama ɖe na gbɔ ɖo ŋkuwo dzi na mi. Le gaƒoƒoea mea. Míaxo Professor Precious Agbekomata be wòagblɔ nui tae míeƒo ƒu ɖe afi ya ɖo na mí. Míasi akpe nɛ. Míaxɔe kple akpe, míaxɔe kple akpe, míaxɔe kple akpe.
Tɔgbui agbesi ewusu evelia aʋadada ne aŋlɔ dukɔ. Tɔgbui dadi atɔ̃lia fiagã ne ƒenyi dukɔ tɔgbuiwo mamawo, regional minister kple eƒe numewo kple ame vovovo yiwo ke le afi ya. Enye dzidzɔ gã aɖe nam be woɖem be mava gbloo. taɖodzinui tututu míekpe ta ɖo le afi ya. Adzro be maxli ɖe yevugbe me gake ee megblɔ ge ɖe ʋegbe me ko ne míawɔe kaba. Ee míaƒe taɖodzinu míaƒe taɖodzinu gãtɔ ɖeka yi ke le nyanya na mí hoe nye be míaɖo eƒea me eƒe akpe eve. kple blaeve-vɔ-etɔ̃ ƒe xogbetsotso zã ɖuɖuɔ, egɔme anyi le wo xa ŋu doɔ me alo le agricultural college le wo xa ŋu afii. Taɖodzinu yi ke alo tomati yi ke le mía shi le ƒea me ƒe azã ɖuɖu mea, míegblɔe le yevugbe me be building bridges from common history to a common destiny. aɖo agbasasãwo ɖoɖo, agbasasãwo ɖoɖo hena míaƒe dzidzimenyawo kple ŋgɔgbekpɔkpɔ le ƒegbeme. Maɖe mekpee nenema ko o, ne mede tututu hã, mixɔe nam. Building Bridges from Common History to a Common Destiny, Enye nu yi ke dze eye wòdze atsyɔ̃ be ƒomewo, eduwo, kple habɔbɔwo, nanɔ anyi alo ati ɣeyiɣi aɖe da ɖi be ɣeyiɣi ma nanye ɣeyiɣi ke be yewoaƒo ƒota ƒu alo yewoakpe ta adzro yewo ɖokui me, aɖo ŋku afi tututu yewotso, ale yi yewozɔ mɔe, eye afi yi yewoɖo gbea, ahade ŋugble etsɔ yi ke gbɔna ŋuti. Ta Le ɖoɖo ya nuɔ, míeva kpe ta ɖe afia be míade ŋugble alo agaɖo ŋku afi ye míezɔ mɔ tsoe. Ŋu kekekeke va ɖɔ fia egba abe aŋlɔwo ene eye míegbe glia ɖo eto hafi va do ɖe afi yi ke míele ehele le ablɔɖe me. Míaƒe mɔzɔzɔ menye nutsoe ko nye o, gake míeto me ŋu va do, eye míegakpe ta egbea. Míeva kpe ta be míaɖo ŋku edzi ne mía ɖokui le kuxiwo ke le mía ŋu le míaƒe afiawo nɔnɔ me alo aŋlɔnutoa me nɔnɔ me alo Ghana dukɔ me nɔnɔ me Kuxiwo nye etsi madzamadzawo, xexeame ƒe tɔtrɔ, enu manyomanyo geɖewo wɔwɔwo heyi ke me mía dom ɖe ŋgɔ. Kuxia ɖewoe nye hiãkamewo ƒe ametutu, increase in poverty. Ale be le ɣeyiɣia ma ye míeva ŋugble de ge le xeyawo ŋuɔ, míagakpɔe ɖa be nunɔmesi kawoe le mía si yi ke nenye be míezã wo ɖɛ abe duwo enea alo abe ame ɖeɖewo enea, leke míazɔ ɖe ŋgɔe. Le míaƒe numedzodzro kple numekukuwo me ʋukekea, míekpɔ be nunɔmesi ɖeka yi ke le mía si le míaƒe. emɔzɔzɔ ma alo míaƒe anyinɔnɔ me fifia ye nye be agble dede. Míenya be agble míedena zi geɖe hafi ɖua nu. Míenya be agble míedena hafi ga va na kotoku me na mí. Ale be ye míegblɔ ŋu agble dede nyea, nenye be míeda agblea, ehe na nuɖuɖu vɛ sugbɔ. Le yevugbe me míegblɔ be food security. Nenye be míeda agblea, edea ga kotoku me na mí. Egblɔna be mí reduce poverty nenye be mía da gblea kesinɔnuwo va na mía si and we create wealth. E enye nu yi ke mía ga de ŋugble alo a a a e enye ta e míaƒe taɖodzinu be eye mí va ɖɔ fia kɔ mía de ŋugble agbledenyawo ŋuti. Ye nu vevie ɖeka míahiãm abe du ene alo aŋlɔwo ene abe alo Volta Region tɔwo ene abe Ghana dukɔ enea ye nye be míatro sukua alo kpɔea dzi míelea wòazu University to convert Wohavu Agricultural College into a tertiary institution, into a University of international repute. Ke taɖodzinu ɖeka tae míedo go afiyae nye be míaɖo kpe edzi be madidi o. Èkpɔea dzia, wotrɔ ŋkɔ be Ohabu Agricultural University. Míaƒe kpekpe le afi ya ŋdɔ ya, egaɖo kpeɖomedzi na mí be nenye be nu ɖeka wɔwɔ, meli o kple ŋutifafa meli o, ŋgɔyiyi mevana o. Eya ta ye míeɖo kpe nyaha dzi be Building Bridges and uh, From Common History to a Common Destiny alo Míaƒe Tometi yi ke dzi míeho gbe zã katã tum ɖoa eɖuɖu ma ekpe ɖom edzi na mí be abe ame ɖekaɖekawo ene, abe amewo ene, abe uh, egbe ɖeka gblɔlawo enea, edze be ɖekawɔwɔ gã aɖe nanɔ mía dome. ŋutifafa nanɔ mía dome hafi míate ayi ŋgɔ. Ne ŋutifafa meli o, eye ɖekawɔwɔ meli o, ŋgɔyiyi maɖo. I am saying that without unity and peace there will not be any progress for us as a people therefore we have to be united. Ta le tometsiya ƒe nya nuɔ, míedo ɖe edutablatɔ vɔ aɖeawo katã gbɔ. ekuku ƒom na wo alo ekuku ɖem na wo be wo katã no va eƒe ame ƒe azã hogbe zã wònye nu yi ke míaɖu wònye edu ne kpe ƒe nya ee eƒe ame ƒe azã ne míeɖuia wònye nu yi ke adze atsɔ duwo katã dukɔwo katã le xexea me godoo woase mía ŋkɔ wo katã wo neva kpe ɖe mía ŋu ɖoɖo yi ke le mía si na aŋlɔ dua kple Volta Region tutuɔ, wɔ ado ŋutilã. Nyateƒe ɖeka medi be magblɔe nye be ɣeyiɣi aɖeke megale mía si yi ke míate akpɔ ŋgɔyiyi wu xeyame míele fifia o. Nenye be ɣeyiɣia heya va míele fia wòva tso mía ŋu eyi eƒe ene, ƒe atɔ̃ yewo gbɔna mea, ne míeme develop alo mímekpɔ ŋgɔyiyi o kɔ, Eta mi miegakpɔ ge azɔ. Eya ta ɣeyiɣi ale nye be miawɔ ɖeka hena ŋgɔyiyi. We need to be united to progress, to develop. Ta enya tsia yike me be mada ɖe mia gbɔ yike ŋuti mieƒo ƒoƒu ɖo afia ŋdɔea ye nye be ɖekawɔwɔ ƒe nya neva ble duɔ na mi ne miata yi ŋgɔ e edzrewɔwɔ Enyahehe, tukaɖa, ɛɛ ame nuiwo mabumabu kple tɔwo katã. Míeɖe kuku, míelé afɔ ne tɔgbiwo kple mamawo, míelé afɔ ne duawo katã. Mina míawɔ ɖeka ne míayi ŋgɔ. Ne míewɔ ɖeka míeyi ŋgɔɔ, edɔ geɖewo le mía si míedi be míawɔ. Abe agbledede ƒe sukunya ye gblɔm míelea, ne míeda agble, ye míaƒe agblemenukuwo wodoɔ gba ɖo gbɔa, gake míakpɔ ko wogblẽ ɖe mía gbɔ. Edze be míaɖo faktriwo eye woke atanwe be ɖe ne míeda agblea, míaprosɛse agblemenukuawo woana woata lõ ɖe mía gbɔ. Edze be míaɖo dɔwɔƒe vovovowo. Edze be míaɖo etɔwo le mía ƒo xlã mí tatataŋ. Míaɖo lãnyiƒewo, akpa kple tɔwo, tɔmelãwo nyiƒe. Edze be míaɖo koklonyiƒe míanyi Ghana dukɔ kple Wɛst Afrika katã. Taɖodzinuwo le mía si be míaɖo yunivɛsiti bubuwo ɖe domea afia. Taɖodzinuwo le mía si be míaɖo hɔspital alo dɔdaƒe vovovowo ɖe mía domea afia. Gake hamewo katãkatã womava eme nenye be mí mewɔ ɖeka o. Eya ta míele koko ƒom, mía afɔ lém na ame sia ame, eduawo katã be, Nona míawɔ ɖeka ne ŋgɔyiyia nata tu mí ɖo. Ɛ̃, we need peace, we need unity, to develop as a people. So eƒo ya me ƒe hogbeza ƒe taɖodzinuɔ, ye nye be míamewo katã tso míaƒe dzɔtsoƒe tso dogbo ŋu keke míeva ɖɔ fi ya gbe akɔ míalɔ̃ awo ɖeka hena Ghana dukɔ, hena South Eastern Volta, hena Volta Region kple. Ghana katã ƒe tuturo. Medi be mada akpe be miena mɔnukpɔkpɔ be maɖo me na mi. Kpuie kɔ, míeva be míaɖɔ zã gɔme anyi, evelia, míaƒo ɖekawɔwɔ ƒe nu, etɔ̃lia, míaɖo kpe dzi na mi be miaƒe ŋgɔyiyi abe duwo na ɣeyiɣi ale nye xeya. Ne ɣeyiɣia va yi ye míete ŋu ɖo mía ɖokui ɖo etu ɖo etu mía ɖokui ɖe ŋgɔ o, mimegakpɔ ga kpɔ o. Eyata edumevi ɖe sia ɖe nenye be This is the time for development akpe na mi.
Azael oo Azael oo o ye miaƒe professor ƒe nuvia medzɔ dzi na mia ebe college university nava woxa ŋu.

Tɔgbui sue etɔ̃lia be, Ne woxa ŋu ɖua, ebe yeado gbe na mi katã. Ekpea ebe ɖewòdze be yeanɔ mia dome hafi, gakea kuxi aɖewo va tso mɔ na ye ta yemete ŋu le mia dome o. Míedze wɔna ya gɔmaa? Míaƒe fiagã si ke le nye fia ne dufia ne woxa ŋua tɔgbi kɔrɔa? Ena menya nuyi tae azã va afia ɖo. Míeɖo be míaɖu azã le woxa ŋu. Ye míaƒe profesa bubutɔ hã gava ɖo kpe wɔna aɖewo dzi. Nye hã metɔ nya kɔ ge akpee gake hafi makɔe akpeea, medi be mana mianya be azã ya míeɖuna, ɖo míeɖunɛ be míakpɔ ɖo ŋku míaƒe ʋuʋu tso ŋɔtsi va Afiewo míele ekpa, gakea yi míedze azã ya gɔmea, míedze gɔme be míate ŋu aɖe míaƒe dekɔnu xɔsewo ƒe nu vavãnyenye hã aɖe afia edu bubu me tɔwo. Gake afia azã va ɖo ekpea, míedi be míaze azã ya Akpɔhe ɖekawɔwɔ tɔxɛ aɖe vɛ aŋlɔ dukɔ duta blaetɔ̃ vɔ adã katã me. Egɔme nye be ɖeka wɔwɔ ya si ke mele mía dome o ena be mía me gbe tsim ɖe wɔna geɖe me. Ye woxa ŋu Agric Kɔledzia le afia. Eye mege ɖe agbalẽawo me va kpɔ be ye ka ɣi woɖo suku ya le afia, mekpɔ be woɖoe eƒe akpe ɖeka, alafa asieke blade-vɔ-ene, sike nye eƒe gbogbogbogbo aɖewo va ɣi nyea. Suku ya medze be wòganɔ alea. fifia o. Me geɖe ekpɔ ya dzi ekpa nye wowɔ nublanui nam be mía megbe aleke gbegbe le Ghana dukɔ ya me. Ta taɖodzi nua nye be ye mía kpɔe be mía megbe tsi ma ye dziɖuɖu ya le edzi dzi ekpa. Honorable President His Excellency John Mahama eƒe ya va yia do ŋugbe be yeawɔ ɖe sia ɖe hã woatrɔ suku ya woatrɔ zu university. Susu ma ta ye míekɔ zã hafi afia be ɖee míato ŋusẽwo ne míato du ya ne sukua natrɔ zu yunivɛsiti. Mía ŋutɔwoe míaƒe akplekɔe yɔ ge be akplekɔ eye wòva kplea ne mia ŋku ɖom edzi nɛ o, míekplɔe ɖo o, wɔna ma medzi va ge o. Ta azãea míekɔ egɔŋu ɖom anyi le afiae nye be míakɔ eɖo ŋku edzi nɛ be mía míakɔ ɖo ŋku ɖom edzi nɛ be azã nana ge be sukua woatro eƒe nɔnɔme ne wòava zu yunivɛsiti na mi.
Eh, míedo taflatse be ame kpekpe aɖewo ge ɖe mía domi. Do be tɔgbi le tome nya aɖe gblɔm hã. Míekpɔ be tension va le míaƒe ame kpekpeawo dzi ta. Míatso mɔnukpɔkpɔa do zɔ ne aƒetɔ aɖe ma gbe na kple galagbeli me kple míaƒe regional minister. Excellency.
John Dramani Mahama be ye ŋutɔe do ŋugbe be eƒe ya va yi be yeakpe ɖe asi ɖe mía ŋu ne woatro sukua, woatrɔ zu yunivɛsiti. Ta ŋkuɖodzinya wònye, míedi be míana wòanya. Aŋlɔ dukɔ ŋutɔ va de dzesi míaƒe megbetsitsi le nu geɖe ta. le aŋlɔ me. Ale megblɔe do ŋgɔe suku ya woɖui eƒe eƒe akpe ɖeka le ƒe asieke blaade vɔ ne va yi. Alo la nenema ko gale. Míade dzesi Be dam aɖe hã le, dam vevi aɖe le mía si le Aŋlɔ dukɔ me si ke le Ʋeta, Ʋeta Irrigation Authority dama hã li. Míedo dam ma gɔme, woɖui anyi, wodze dam ma gɔme. Russia so woa tu dam ma eƒe akpe ɖeka alafa asieke blatẽ. ye wotu dam ma, be ɔkpe ɖe mía ŋu mía ano mɔlu gblẽ dem tso 1960. Gakea va se ɖe kpea mía da afima, mía kpɔ be wɔna ya ŋkruma eɖo te. Kple susu ya tae wòna wova tu Tamar. Meye madzi yim o. Woŋlɔ mí be, Míete ɖe Ministry of Agric ŋu ye wona míenya be anyigba ya eƒo xlã Tamar. Eli, Legislation, Legislative Instrument aɖeke mele eŋu o. si ke ate ŋu ana be investors-wo nava ava da gbe le afi ma o. Egɔme nye be anyigba gale anyigbatɔwo si me. Míeva yi ɖe Ministry of Finance akpɔ be ɖe lekee woate ŋu akpe ɖe mía ŋu ne woate ŋu axɔ nyigba tso woaxe fe ne Anyigba to ne investor hã nava ge ɖe anyigba ma dzi. Wona míedza gbe dzaa ɖo yi sewɔtakpekpe me ɔwò se hafi ɔtanxe fe ma ne ɔxo anyigba. Míeto kpɔ eyi ɖe the honourable minister si ke nye Eric Opoku hã gbɔ. Eva te enya ya tome nɛ be míetsi megbe le míaƒe aŋlɔdu gɔme. Ne agble ma, míedzi ame aɖewo va kpɔe ye wobe ne agble ma wo mɔlu gblẽ de ma, mɔlu ya ado tso anyigba ma dzia, Ghana magado mɔlu tso ablotsi o. mía mowo anɔ mɔ ɖoɖom ɖe avu dzi. Ke nu ka wɔm míele abe amegbetɔwo ene? Profesa ena míenya be ɖekawɔwɔe ame mía dome nɔ moa, yina be ɖee. Míetee eŋuŋu ƒu etetem ɖe dziɖuɖu ŋu. Ne nuyiwo hiã mía, míakɔe ɖo ŋkume ne dziɖuɖu ne ewɔe na mí o. Ta azã míeɖuɖu megba medzidzɔ ko dzi míele be mía akpɔ dzidzɔ ɖe mía nɔewo ŋu o. Alee míana dziɖuɖu hã nakpɔ sukuya ade dzesi be etsi. Edze be woatui ɖe ŋgɔ na mí, wòakpe asi ɖe mía ŋu atro míaƒe agbenɔnɔ, adzi nuɖuɖu ada ɖe kplɔ̃ dzi ne mía viwo kple mía ŋutɔwo míaɖu etsɔ megbea, yi tae míebe míaɖu azã le afii alo me naneke tae míebe míaɖu azã le afii o. Ale míato mía ŋutɔwo míaƒe edua ɖe ŋgɔ. Medu ya ɖeɖe o. Tsiaƒu ƒo xlã mí. Amewo aƒo xlã mí. Ne ege ɖe amea me fia, nudoŋui aɖeke mele eme o. Tsiaƒua hã nudoŋui meli o. Gake scientifically-a, wo ale míenyina elã abe míenyina gbɔ̃, míenyina nyi kple tɔme, wo tɔmelã hã nyim. Ale dziɖuɖu hã ate ŋu akpe asi ɖe mía ŋu.
míanyi tɔmelã le amɔa me, míanyi tɔmelã lã le atsiaƒua me ɔ, kpe asi ɖe mía ŋu ne atro míaƒe nɔnɔme, míaƒe agbe etɔ nava mía ta yi ko ta ʋlim míele be ɖekawɔwɔ nava. Fã ne mía katã míanɔ akpɔ dzidzɔ ɖe mía nɔewo ŋu.

Ne mielɔ̃a ame yiwo mede kpɔ oa, woakplɔ mí ɖo míayi ɖe eŋɔ tsɛ, miakpɔ ame kawoe vava ge. Mía tɔkpuiwo tso Xɔxoe wovava ge. Tɔkpuiwo tso eŋɛduwo katã me wovava ge. Nu ka tae wowa afi ma vam ɖo? Egɔme nye be efia be mía katã koe ʋu tso ŋɔtia. va le afiwo katã míele egbea yi tae me sia me yina ɖe afi ma. Míawo hã míeyi ge. Nu ke gblẽ be mía katã ma míeʋu tso afi ma. Ame ɖekawoe míenye le afi ma. Ye egbea míeganye ame ɖeka le afia o. Míatsi tre ɖe mía nɔewo ŋu. Medze o. Evɔ tsitsewo ƒe ɖekawɔwɔ mee ŋusẽ le. Ta egbea mexɔ tso míaƒe awɔmetsia gbɔa, enye ya be, míaɖe alakpa. Míase míaƒe azã ya ɖum míela akpɔ ʋe ɖeka wɔwɔ tso aɖe age ɖe mía dome. Ezu be azã ya ɖum míela ye mee míete ŋu kpɔna edukplɔlawo kple amewo le dua ŋu kple amegã amegãwo wote mía ne miasi woa wova na ne míate ŋu tetem ɖe wo ŋu oa ne wova kɔa ke míako míaƒe nyawo aɖo ŋkume na wo kpe ɖa wokpe asi ɖe mía ŋu ne míatu míaƒe dua ne manye wɔna aɖe ne míaɖo afia wònye universitia ne ɖeviwo do goa anyigbawo le mía si woata agbleɖi. Mexɔ dzi wo ayi ɖe du bubu me abe yewo dɔ dzim ne yewova wɔ le afi ma o. Wokpe asi ɖe mía ŋu ne mía míatro mía dua yi hã wòatrɔ zu teƒe amewo natso du bubuwo me age ɖe mía dome be yewova dɔ dzi ge awɔ. Nu ma tae wòhiã be míe azãe aɖu. Medzidzɔkpɔkpɔ. Aɖe míaƒe e dekɔnu xɔsiwo ɖeɖe ko afia o. Míɖi fia, gake nane netu tso eme na mí. Míse nu gɔme na mía nɔewo, ye ɖekawɔwɔa nava. Maze mɔnukpɔkpɔ ya hã akɔ ada akpe aƒo tsi abɔta na amewo katã na be azã ya. Míetee eɖu megba. Mawu nakpe agbe ɖe wo ŋu woanɔ agbe ano mía ŋu alea, ano ŋusẽ dome mí míanɔ dɔ wɔm ne eŋedukɔwo katã ƒe ŋgɔyiyi. míadi edɔwɔna wòava ne mía míaƒe duwo ne tsitsi hã nava. Emuwo katãe nye ame kpɔ be anyo na mí. Ta Mawu netu tsi ne mí katã eye wòada akpe míeda akpe nɛ ale wòkplɔ mí míeva afia agbalẽ o. Akpe na mi. Assemble!
Staff as well as the entire student body extend

Evava ge meka ɖe edzi be etɔe nye mamlea yi me ke míaɖo egba ƒe wɔna alo hogbezã ƒe gɔme anyi. Ẽ, nenema nɔ gɔ̃ le eme. Ka míaƒe di si mía a akpɔ o ale be nava na mí nutsotso. Míeda akpe na mí. Ẽ. Le Agric College me le afii. Teƒe la tse taɖodzinu kpikpitɔ yi ke le mía shi. Ne Azaya ƒe lunch le afia koe nye bena the only agric college yike le mía gbɔ fiea ne woatrɔe ne wòazu university. Tɔgbe zi menɔ la, mexɔe se be taɖodzinu ya meto vovo na míawo ŋutɔwo míaƒe President John Dramani Mahama ƒe taɖodzinu o. Le NDC party ƒe manifesto 2020 mea, enɔ eme be ne party-a ɖu dzia, woatrɔ Ohabu Agric College ne wòatrɔ azu university. Eyi ke patia metrɔ gbɔ ƒe zi dzi oa, le 2024 manifesto me hã, patia egadi eme bena nenye be míeɖu dzi míetrɔ gbɔ ƒe zi dzia, woatsrɔ Ohabu Agric College wòatsɔ zu university. To Mawu ƒe amenuveve mea, mewɔ se mí Volta-tɔwo, Mi kesinɔtɔwo, miwo habutɔwo, miese eyawo. Ewɔ abe miekɔ miame vote katã na President John Dramani Mahama. Mexɔe se be President John Dramani Mahama, ame aɖeke ne egblɔ nya metrɔna le eyome oa, mado ŋukpe eƒe dukɔ o, mado ŋukpe kesinɔf o, mado ŋukpe miabe kesinɔfiawo hã o. Taflatse. Eye wònye eya nekplɔ nya ewɔ ni le eƒe nɛa me koa? Medze me aka ɖe edzi ne míaƒe tɔgbuiawo, míaƒe mamawo, míaƒe ame kpekpewo katã be President John Dramani Mahama ewɔ ge hã nenema ke. Mexɔe se be hafi nesi ye budget na adoa, President John Dramani Mahama agblɔ nya nyui aɖe le budgetia me kple susu be míaƒe Ohabu Agric College, eyike míe mɔ kpɔm na be wòatrɔ azu Universitia, le mía ŋɔlia atrɔ zu University eye mía viwo hã woade tɔgbi si menɔ ɖa. Mexɔe se be le míaƒe suku dedewo mea, nusɔsrɔ̃ nyuitɔwo dometɔ ɖeka yike míakɔ egbea, Asrɔ̃a ye nye agbedenutsiŋunyawo. Teƒe tse egbea mi gblɔ ni. Ame aɖe ƒe ŋkɔe nye Ga le agbeli me. Eke egbe la ega ele agble me sɔgbɔ. Eye ne mi ga dzi ma, mexɔ se miate ŋu kpɔe le miaƒe agblededewo kple eke me. Teƒe tse nusɔsrɔ̃ ɖewo abe yevugbe ɖeɖe ko. Akɔntaɖeɖe ko, eyi ke mele, menye dɔ ɖeke wònye pim oa? Ewɔnɛ be mí katã míedona le suku nɔ dɔwɔɖua dzim tso dziɖuɖu gbɔ. Gake ame yiwo katã wɔ Agric kple asinudɔ bubuwoa, mexɔe se be ne wodo ye dziɖuɖu kpe asi ɖe wo ŋutia, to wo ŋutɔwo ƒe agbledede kple asinudɔwo mea, nusianu yi ke dzi míele le Ghana, míakpɔe. Egbea agba gãtɔ yi ke le Ghana dzie nye be mí míaƒe nuɖuɖuwo dɔn tso gbeta. Ne èyi ɖe Amerikaa, mama ɖe alɔfa dzi atɔ̃lia koe nye agbledela, gake woɖua nu wòkpɔtɔna. Wodzrana na mí le afii. Enye afɔku. Mexɔ se be kalidzi yewo tɔgbi ƒe ʋuʋua, nusɔsrɔ̃wo ava. Ewɔ abe míaƒe agbledenyawo Míaƒe koklonyinyinyawo, míaƒe lãnyinyinyawoa wua tsi ɖe nugɔgbe be dukɔmeviwo nakpɔ dɔwɔɖu aɖu. Nenye be President John Dramani Mahama ekpe asi ɖe mía ŋuti be drokoko ya eve emea, awɔe be nugɔgbedede katã dim míelea newòava. Tɔgbizimenɔla. Abe President teƒenɔla le afii ea, ma adzi be mase mɔkpɔkpɔe maƒo abɔta na miame tɔgbuiawo ɖe afɔ nyui ke ɖem wole dzi. Mí politicianswo la, ame ɖeka pɛ ko mívɔna le agbea me koe nye míaƒe tɔgbuiawo. Míexɔe se be mí nusianu wɔ ge be woƒe ɖoekukua nave eme. Gake ma aɖe kuku na míame tɔgbuiawo be teƒe tsɛ ɖe tsike be hamewo nɔna tsoa kpe eye eɣeakui ɖeka hã mekplɔa nu o. Wo míaƒe tɔgbuiawo, aleke dzidzi nyui le wo si na míaƒe vɔ̃wo ta ƒe ŋgɔgbeyiyi, míaƒe aŋlɔdukɔ ƒe ŋgɔgbeyiyi koa? Maga aɖe kuku na wo hã be woneƒo asi ɖe asi me na wo nɔeawo, woalɔ̃ wo nɔeawo, kple sube ne woblia kple egbe ɖeka ŋgɔgbe yi ke dim míelea, ne wòava na mí, akpe na mí.
Enya be Media House-wo le mía domi vevie ŋutɔ, ale be Jubilee Radio tso keta Wole mía domi, Holy FM tso Aflawu ɔ hã wole mía domi. Nenema ke Avenɔ ɛ Taflatse Eve 24 TV wole mía domi. Kalawo FM tso Akatsi 107.3 wole mía domi. Nenema ke Fafa Radio wole mía domi. Alebe Media House vovovowo tso ge kple teƒewo le mía domi. Everlove TV alebe ame yi ke nɔ Facebook adodui me tɔe. Eh, míaƒe sista vevi aɖe nɔna Facebook eh, game nyuitɔ me, ŋkɔ yɔ ge na mi. Akpa afi míanɔ yi ma, mía eh, dzodzeviawo wole mía domi vi agbɔ dzidzi, ale be wona mi eŋuvi aɖe. Míese be míaƒe bubutɔ eh, Regional Chairman, bubutɔ James Gunu, egbɔna ve mía domi, ta game nyuitɔ míexɔ ge ɖe mía domi. Akpewo na mi. Regional minister, correct. Akpenami, egbɔna, egbɔna, egbɔna. Akpenami, azãe o, azãe o, azãe o. Yo nye ganya ro dzɔ dzi na ma mekpɔ be ne mi ɣa ru ma mi no na ne ta bre nu ya o dzi afi ya la mia no kpɔkpɔ mia kɔ trɔ azã gɔ ma nye azã mia gɔ me ro ganyi ma nɔ ge bɔbɔe o ekpe dzi o la eyi ma ke bubu tɔ ɖe ma gba na ge ɖe mia do mi kɔ eblu Ablu, nabe kɔtɔ, ablu, ablu, kɔtɔ, azalɔɔ, ye ma. Abe media house vovovowo tso gee kple teƒewo le mía domi Everlove TV ale be ame yi ke nɔ Facebook adodui me tɔe.